Hemmäňize salam aleýkum dostlar, gowy bärdeler jany sagmy? Şu gün biz ýene siz bilen Aýasofýa metjidine aýlanmaga geldik. Aýasofýa gider, e, Soltan Ahmet bar. E, ýene aňryk gidersek Gülhana bar, Ýerebat, Ýerebatana gider. Iň esasy we gelmeli ýeriňizi aýtjak bolýan şu taýda Jem Çemperli taş Taşyndan aşaklygyna ýöräp gitseňem bolýar, uzak däl. Ýöne tramwaýly gelseňizem bolýar. Tramwaýdan eger bärde düşmän göni gitseňiz, ýörite Aýasofýa duragy bar. Biz ýöne özümiz bärden ýöräp geldik ýaňy, saglyk bolsun diýip. Şonuň üçin ýene-de ýöräp gitýäs. Hany onda biz bilen dowam.

Oturanlar hep beýle eli baýdakdyr turistler aýlap durýar. Topar topar. Her ýylda millionlarça turistler ýörite şu Aýa Sofiýany, Soltan Ahmedi görmäne gelýär. Türkiýäniň esasy girdeýjileri hem şu turistler üçindir.

Türkleriň guran iň gowy metjidi haýsy diýip sorasaň, olaryň iň başynda Soltan Ahmet bolar. Bir müň alty ýüz üçünji ýylda tagta çykan Soltan birinji Ahmet beýleki metjitlerden aýratyn üýtgeşik metjit gurmagyň arzuwyna çümer. Metjidiň gurlan ýeri hem ýöne ýerde gurulmady. Wizantiýa imperiýasynyň gözi-guwanjy bolan Aýasofýaň göni garşysyna guruldy. Bu Wizantiýa imperiýasy bilen Seljukly imperiýasynyň binagärlik sungatynyň özara ýaryşmazlygy şekilde gurlupdyr. Bir müň alty ýüz dokuzynjy ýylda metjidiň gurluşygyna Soltan Ahmediň ak pata bermegi bilen başlanýar. Metjidiň gurluşygy ýedi ýyl bäş aý alty gün dowam eder we bir müň alty ýüz on ýedinji ýylda ybadat etmek üçin açylýar. Metjit jemi iki müň alty ýüz kyrk alty metr kwadrat bolup, ýerden gümmeze çenli uzynlygy kyrk üç metrdir. Gümmeziň ini ýigrimi üç metr we ol dört sany kaloryň üstünde durandyr. Metjitde alty sany minara bardyr.

Metjidiň oturuna nirden başlanýar? Eger ýadyňyzda bolsun, şu taýdan başlaýar, şeýle otur gelýär, gitdi. Oturuna şeýle aýlanyp gelýär, gör. Bärden hem giriş bar. Eger şular ýaly otura galmajak bolsaňyz, ir sagatlar geliň, biziň gelen wagtymyz şu wagt näçe boldy? Sagat 1 bolup gelýär. Bular ýaly gijä galma. Girdik girmek isteseňiz. Bolmasa şunça otura durmaz bolýar. Bärden bile tramway ýol, biz ýaňy şu ýerden geldik, şeýle aýlanyp geldik. Soltan Ahmedi gördük. Ondan bärik. Ýöne bärde otur gässer ötýän eken. Kruiz sezony başlady. Şonuň üçin beýnenakda şular ýaly. Bulara.

Öne ýagdaýy. Giriş biletlerem dostlar 300 TL'den başlaýar. 600-700 TL'a çenli girjek diýseňiz. Eger biz geçen gezek soramyzda 50 TL diýdiler. Birazjyk türkçäni gowy bilýän bolsaňyz, türk diýseň, aşalyga senden elli TL alýar. Bolmasa üç ýüz TLmi gaňryp alýarlar. Gözaň getir dostlar, şeýle otur. Soraň hersinden hem üç ýüz TL alsaň. Ine pul nirede? Aşalyga görýäňmi? O bir tarapa otur, bu o gapdandan hem gelip otyrlar. Hem o gapdandan gelýärler, hem bu gapdandan. Türklere 50 TL ýöne bilet var. Tanamasalar 50. Ha, tanamasalar 50, tanasalar hem 300. Ele dostlar, bu gapda öyle otur. Şoň üçin biz Gülhanana, Morkadyl Gülhana da ana orada. Giriş gapysy. Ene dostlar Gülhana parkına yetip gelýänini bildirýär. Bägüller açylyp başlapdyr. Güller. Ene şu agaja serin dostlar, sizce şu näçe ýaş alnyr?

Bir tramwaý ugratdyk, gene ýeri geldi. Bu simitçiler hem türkmenler. Tüweleme türkmen dostlar hem ýerde bar. Ya girişi. Balaryň simidini getirip berýän hem türkmen, satyp berýän hem türkmen. Size dostlar baglar. Näl owadan ýer. Owadan tüweleme ýer ýete tüýs biziň üçin. Sowjak howasy bar, güneş ýok. Tüýs diýilýän gezelenç howasy. Dostlar gynansak-da biz geçen gezek gelenimizde gowy bägüller, tülpanlar bardy. Şu wagt hemmesi geçipdir. Bir iki sany suratlarymyzy goýup geçeli dostlar. Şu ýer barada. Güller, tülpanlar açylan wagty nähili bolýanyny görersiňiz. Şu wagt hiç zat galmandyr gynansak-da. Aslynda hemme ýeri reňkli güllerden, tulpanlardan dolup durýardy. Şäheriň nebesinden ýadasaňyz, gohundan, ladyndan şu fontanyň sesini diňläp, nebsesiň durlap boljak ýerdir şu. Kim gelmek islese, Türkde ýaşaýan bolsaňyz. Nähili owadan ýer. Bu günki gezelenjimizi bitirýäs. Wideony soňuna çenli göreniňiz üçin hemmäňize köp sag boluň. Janyňyz sag bolsun. Meň kanalyma abuna bolmagy, podpisasiýa etmegi unutmaň. Laýk basyň. Habarlaşak. Indiki hepde görüşýänçä. Indiki hepdede nirä gitmeli bolsa kommentariýalara ýazarsyňyz. Şoňa görä gezelenjimizi dowam ederis.